Okay, me ma wakɔ aba biom ɛba um, yɛabɛsua no nso. Yɛsua website, sɛnea yɛsi design website ɛwɔ twi kase mu. Na tekin aka akyerɛ dada sɛ wonnya no baabiara gye sɛ me ha nko a. Na wonni ha so so, me nso so mɛkyerɛ wo yie, wobɛte aseɛ. Sɛ wodi adesua wei akyi yie a, ɛnte hɔ a yɛnwie na wɔ website a website na ɛyɛ adwuma a nkyɛ sɛ nyɛ afei na obi bɛgye wo sika biara. Na Deɛ bɛn na ɛnnɛ yɛrehwɛ? Ɛnnɛ deɛ yɛrehwɛ no, ɛnnɛ yi topic a yɛrehwɛ no yɛ concept for web designing. Concept for web designing. Sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛ create website anaasɛ wopɛ sɛ wotwerɛ wo a wo website a wobɛtumi de ayɛ biribi, ɛsɛ sɛ wowɔ adwene biribi a ɛsi w'ani so a saa adeɛ no ɛsi w'ani so no nti ɛna woayɛ w'adwene sɛ website no afei wopɛ sɛ wotwerɛ Sɛ biribi nsi wo ani so a, wotwerɛ wɛbsaet a, ɛmfa mfasoɔ biara mmerɛ wo. Ɛsiane saa nti, ɛho bɛhia sɛ yɛbɛhu sɛ deɛ bɛn na ɛbɛtumi ama woatumi afa adwene sɛ wopɛ sɛ wotwerɛ wɛbsaet. Madi kan aka akyerɛ wo sɛ botaeɛ titire nti a yɛrekyerɛ saa adeɛ wei ne sɛ wobɛhu sɛ wobɛtumi afa abɛɛfo mfidie yi a aba yi a buroni frɛ no technology yi, wobɛtumi afa so na w'ankasa wode abue w'ankasa wo nsa ano adwuma. Me, mehyɛɛ aseɛ sɛ meyɛ um, web designing ne graphic design no mehyɛ aseɛ wɔ me dan ɛyɛ me fie na mehyɛ aseɛ a meyɛɛyɛ ɔntew sɛ menyaa office a mehyɛ aseɛ sɛ merekɔ office ɛnti abrabɔ no sometimes ɛwɔ adwuma biara na nneɛma a wohia sɛ woyɛ w'adwene sɛ wobɛyɛ carpenter a wontumi nyɛ carpenter ɛwɔ wo dan but technology deɛ sɛ wode hyɛ wo tirim na woyɛ serious a ɛmfa ho ne baabi a wowɔ baabi a wobia wobɛtumi de ayɛ adwuma Mpo nyɛ sɛ wowɔ kɔmputa mpo, mobile phone kɛkɛ koraa bɛtumi ama woatumi ayɛ adwuma yi a yɛreka yi. Ɛnyɛ, ɛyɛ, ɛyɛ easy. Ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ den. Deɛ ɛhia ne sɛ wobɛsua no yie. Afei tie. Ansa na w'adwene bɛyɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ woyɛ kɔm, wotwerɛ website koraa no, ɛsɛ sɛ ɛdi kan no, wobisa ho sɛ, deɛ bɛn na wohia website sɛ wode bɛyɛ? Memfiti prɛko paa nkɔ sɛ wohia website. Ɛba saa a, ɛnyɛ adwuma. Ɛsɛ sɛ wohu Adeɛ a wode wɛbsaet no bɛyɛ. Na sɛ wobɛtumi ate saa adeɛ yi ase a, ma me ne wo ntu mmirika mmobɔ wɛbsaet ahodoɔ ahodoɔ bɛyɛ nnum so. Na yɛwie a, na afei atumi aboa yɛn ne atumi ahu kwan a yɛbɛtumi afa so ɛbɛfa saa wɛbsaet yi de ayɛ biribi a ɛde sika bɛbrɛ yɛn. Sɛ yɛhu ne saa wie deɛ, ɛno bɛboa yɛn ama yɛatumi ahu deɛ yɛhia pɔtee nti a ɛno nti yɛpɛ sɛ yɛyɛ wɛbsaet no. Deɛ ɛdi kan, Sɛ yɛka sɛ wɛbsaet a, wɛbsaet, yɛbɛtumi afa wɛbsaet so na yɛayɛ ɛɛ nkutahodi, nkutahodi ɛɛ afidie bi anaasɛ oburoni bɛka sɛ communication channel. Yɛpɛ sɛ nnipa bebree no ara di nkɔmmɔ na wɔkyerɛ wɔn adwen wɔ biribi ho. Saa adeɛ no, kwan baako a yɛbɛtumi afa so ama aba mu ne sɛ yɛde wɛbsaet bɛba. Ɛno na ɛde biribi aba mprempren a yɛfrɛ saa adeɛ no social media, Facebook, Twitter, YouTube, ɛne deɛ ɛkeka ho no nyinaa no. These are yɛfrɛ wɔn eh, nkutahodi, nkutahodi eh, abɛɛfo ananse ntentan a wobɛtumi afa so na wo ne obi adi nkutaho wobɛtumi akyerɛ w'adwene wɔ asɛm bi ho wobɛtumi aka biribi a ɛha wɔ akyerɛ nkurɔfoɔ a nkurɔfoɔ ɛbɛdi akyi no ɛno no ɛyɛ website na mmom Botaeɛ pa a saa wɛbsaet no yɛayɛ sɛ adwuma a saa wɛbsaet no ɔpɛ sɛ wɔdi ne sɛ ɔpɛ sɛ obi biara a ɔwɔ adwenkyerɛ wɔ biribi ho no ɔkyerɛ n'adwen na obi nso so deɛ ɔno nso ɔwɔ ɛfa saa ade prɛko no ho a ɛyɛ different no ɔno nso kyerɛ n'adwen. Afei saa kwan no ara nso so no sɛ obi wɔ mfoni na ɔpɛ sɛ ɔne ne yɔnko kyɛ ne mfoni no a ɛno nso so ɔtumi de fa so na ɔne no kyɛ. Nti wei yɛ adwenkyerɛ Kwan a yɛfa so a yɛkyerɛ yɛn adwene wɔ abɛɛfo ananse ntentan a Buroni frɛ no sɛ Intanɛt anaasɛ World Wide Web no so. Wei yɛ wɛbsaet type baako a obi betumi de asi n'ani sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ. Afei deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ. Um, wɛbsaet a wopɛ sɛ wode bɔ nneɛma ho dawuro, wɛbsaet a wode bɔ dawuro, wode ka ɛyi, wode wode yɛ dawurobɔ adwuma. Buroni bɛfrɛ no news and magazine website, news and magazine website. Yɛka sɛ dawurobɔ ɛɛ wɛbsaet a, deɛ ayɛ pɛ sɛ yɛkyerɛ ne sɛ mpɛn bebree tete na aba abɛsen kɔ no, nka yɛkɔ edwom na yɛakɔ akɔtɔ ɛɛ kurowa krataa. Kurowa krataa yɛ newspaper na yɛakenkan na yɛahu deɛ ɛrekɔ so. Mprempren yi no, nnipa bebree nnɔ ani adaagye a wɔkɔ dwam akɔ akɔtɔ kurowa krataa bio. Nso, mɛtumi aka sɛ wɔ Ghana ha, aberanteɛ biara a wadi 16 years a ɛrekɔ biara a ɔyɛ adwuma biara no, ɔkuta phone. Ɛsiane sɛ saa aberanteɛ no kuta phone no nti, na ɔnim akenkan kakra nti, sɛ ɔpɛ sɛ ɔkenkan biribi a, Na ɛbɛba ne tiri mu kane sɛ ɔnhwɛ sɛ saa adeɛ no wɔ fɔm so ansa na n'adwene bɛba sɛ ɔnte sika nkɔtɔ pipa na ɔnkan. Enti deɛ ɛɛ dawurubɔfo yɛ mprempren ne sɛ dawurubɔfo nso so fa wɛbsaet twerɛ dawurubɔ ho nsɛm ama obi atumi akenkan. Ɛno no, wohia wohia koraa sɛ agye sɛ ɛyi obi ama wo certificate ansa na wobɛtumi ayɛ. Deɛ ɛhia ara ne sɛ nneɛma kakraa bi a oburoni frɛ no professionalism, nneɛma kakraa bi a ɛwɔ adwuma no ho a ɛma adwuma no da nsow na ɛma yɛhu sɛ woredi mmara so no, obi bɛka akyerɛ wo na wobɛhu na wo nso bɛyɛ w'adwene sɛ wobɛdi so. Sɛ woyɛ saa a, yɛreka sɛ yɛ nnɛ yi a wobɛtumi ayɛ w'ankasa wo wɛbsaet a saa wɛbsaet no ɛbɔ dawuro. Asɛm bi a ɛbɛsi biara no, wobɛdi kan announce te sɛ sɛnea eh, Ghana Web Ɛne Paintbook dot com, afei ebi te sɛ PeaceFMOnline dot com, MyJoyOnline Online dot com. Ne nyinaa yɛ dawurubɔ nwoma a yɛatwerɛ no wɔ abɛɛfo ananse ntentan no so a yɛfrɛ no wɛbsaet. Saa na ɛteɛ. Afei deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛno nso yɛtumi de wɛbsaet yɛ ne sɛ, wɛbsaet tumi boa ma yɛda adwuma bi anaasɛ nkurɔfokuo bi adi kyerɛ amansan. Ɛno oburoni frɛ no corporate site. Corporate site. Deɛ nti a yɛfrɛ no yɛbɔ no dawuro sɛ adwumakuo biara pɛ sɛ nnipa bebree na ɛhu sɛ ɔwɔ hɔ. Kwan baako a bɛtumi ama nkurɔfoɔ ahu sɛ w'adwuma wɔ adwuma bi a woyɛ na saa adwuma no a woyɛ no ɛwɔ hɔ ɛte ase paa ne sɛ wobɛtwerɛ W'adwuma no ho nsɛm nyinaa ne mpo wɔn a wo ne wɔn yɛ adwuma no, buroni bɛka sɛ wo staff, ɛna even eh, customers a wayɛ adwuma ma wɔn pɛn eh, nso so wɔn ho asɛm, ɛna adansi a nkurɔfoɔ adi afa w'adwuma mu, ɛna w'adwuma no ebi a wayɛ a ɛyɛ nhwɛsodeɛ, buroni fɛ no sɛ samples. Wobɛtumi de ne nyinaa woakrukyire ne nyinaa wɔ abɛɛfo anansɛntentan no so. Na woyɛ saa adeɛ no wɔ abɛɛfo anansɛntentan so a, saa adeɛ no adi wo ho adanseɛ na abɔ w'adwuma ho dawuro. Enti ɛno nso so yɛ kwan baako no no. Afei ɔkwan a ɛtɔ so nnan a yɛtumi de wɛbsaet yɛde yɛ biribi ne sɛ yɛtumi fa wɛbsaet so di dwa. Nti oburoni frɛ no e-commerce. Deɛ nti oburoni frɛ no e-commerce ne sɛ yɛba ne dwadie a dwadie ne sɛ mewɔ biribi na wonni na wopɛ deɛ mewɔ no na wokuta sika nti mede deɛ mewɔ no rema wo na magye sika afiri wo nkyɛn. Saa ara na yɛtumi de wɛbsaet tɔn adeɛ. Sɛdeɛ sɛ wokɔ dwam sɛ worekɔ akɔtɔ adeɛ a, wodu dwam sɛ worekɔ akɔtɔ adeɛ a, wokuta wo sika. Wotɔ w'adeɛ no na nipa no de adeɛ no a wokɔ akɔtɔ no ama no. Nti yɛmfa sɛ, sɛ woayɛ w'adwene sɛ worekɔ akɔtɔ kaa. Wokɔ dwam sɛ wopɛ sɛ wotɔ kaa a, wode wo sika no ma kaa wura no a, na wafa kaa no. Saa ara nso pɛpɛpɛpɛ, yɛbɛtumi ayɛ ne sɛ, wobɛyɛ wɛbsaet a, product biara anaasɛ adetɔndeɛ biara a wopɛ sɛ wotɔn no, Yɛde ho mfoni yɛde agu wɛbsaet no so na obi biara a wɔpɛ sɛ wɔtɔ saa adeɛ no bi biara no, sɛ ɔba wo wɛbsaet no so na ɔtɔ a, ɔtua ka. Ɔbɛtumi atua ka a ɔde ne mobal mane bɛtua anaasɛ ɔde ne bank akaunt, nea yɛfrɛ no krɛdit anaasɛ dɛbit kaad, nea Ghanafoɔ bebree no ara yɛn yɛtaa frɛ no ATM kaad no, ɔde bɛtua ka. Anaa mpo ɔbɛtwerɛ kyɛɛk na ɔde check no ato hɔ na wode nneɛma no brɛ no a, na wagye. Anaasɛ ɔde cash behyia wo, na sɛ wode nneɛma no a woretɔn no wode kɔma no a, na wagye cash no. Ɛno nso yɛ kwan baako. Website bebree wɔ Ghana ha a mprempren wɔde saa adwuma no. Emu Ghana ha website a ɔno wayɛ saa adwuma no a ɔdi mu paa yɛ Jumia dot com. Jumia dot com. But Franco, Francophone wɔ hɔnom, yɛwɔ website bebree a wɔtete saa a wɔn nso so tɔn. Afei wode ano to nkyɛn a, Yɛsan nso wɔ deɛ ɛtɔ so nnum a ɛno yɛ wɛbsaet a ɛbɔ adetɔndeɛ ho dawuro. Saa wɛbsaet no ɛntɔn adeɛ na mmom wɔbɔ adetɔndeɛ ho dawuro. Buroni frɛ no classifier wɛbsaet. Saa classifier wɛbsaet no ebi te sɛ Tɔnatɔn. Tɔnatɔn ɛnyɛ wɛbsaet a ɔtɔn adeɛ. Ɔyɛ wɛbsaet a ɔbɔ nneɛma a yɛtɔn ho dawuro. Saa wɛbsaet no nso yɛ wɛbsaet bɔ nnipa bebree no ara wɔ nneɛma a wɔtɔn. Nanso wɔn nni sika a wɔde bɛyɛ wɛbsaet na wɔde atɔn. Ɛnna wɔpɛ nkurɔfo a wɔbɛhyia wɔn na wɔatɔn saa nneɛma no ama wɔn. Enti wobɛtumi ayɛ wɛbsaet na woayɛ saa wɛbsaet no fɛfɛɛfɛ ama wode abɔ dawuro aka akyerɛ nkurɔfoɔ sɛ wɛbsaet wei na wowɔ na adeɛ wei na woyɛ a ɛbɛma nkurɔfoɔ ani bɛgye ho sɛ wɔbɛba na wɔaba abɛtɔ adeɛ wɔ wo nkyɛn. Now saa nneɛma ahodoɔ nnum yi a mabobɔ so akyerɛ wo yi, ɛno bɛtumi aboa wo na sisi a woahu kwan a wobɛfa so a Wo nso wobɛdwene sɛ wopɛ sɛ woyɛ wɛbsaet bi, na wɛbsaet no a woreyɛ no, wotumi tɔn. Ɛnti wɔ yɛn adesua a ɛtɔ so mmienu wɔ yɛn adesua a yɛresua afa Concepts for Web Designing yi, yɛdu hɔ a, yɛbɛhwɛ kwan a wobɛfa so a wobɛnya, wode biribi bɛtumi asi w'ani so na woagyina botaeɛ bi so sɛ ɛno nti wopɛ sɛ woyɛ, wo create wo wɛbsaet. Ɛmma wo werɛ mfiri sɛ nneɛma ahodoɔ nnum na yɛasua no nnɛ. Yɛasua sɛ Wɛbsaet, Yɛbɛtumi afa wɛbsaet so akwan ahodoɔ nnum so ne ayɛ wɛbsaet de adi dwuma bi a saa dwuma no bɛma yɛanya sika. Na saa nnoɔma ahodoɔ yi yɛbobɔɔ so sɛ ɛdi kan yɛbɛtumi anya wɛbsaet a ɛbɔ adetɔn deɛ ho dawuro a broni frɛ no classifier. Yɛbɛtumi anya wɛbsaet a yɛde tɔn adeɛ a obroni frɛ no e-commerce. Yɛbɛtumi anya wɛbsaet a saa wɛbsaet no ɛdi service adwuma bi adwumakuo pɔtee bi ho adanseɛ. a wɔn ani fa ne corporate website. Afei yɛbɛtumi anya website a yɛde bɔ dawuro, yɛde yɛde yɛde yɛ koowaa, yɛde ka nsɛm, yɛde twerɛ nsɛm a asisi kyerɛ amansan a yɛfrɛ no news and magazine website. Ɛna deɛ ɛtwa to koraa, ɛno na ɛdi kan a yɛkaeɛ no, yɛbɛtumi anya website a ɛma obiara kyerɛ n'adwen kebi na menka bi website ebi te sɛ facebook ɛna oburoni frɛ no sɛ social media anaasɛ forum ɛn saa website yi na na yɛsua ho asɛm bɔ mmɔden sɛ Video wei wo nko ara nhwɛ. Wo ne wo nua bi nkyɛ, na video foforɔ ara no a yɛreyɛ no, bɔ mmɔden sɛ ɛba a wobɛhwɛ. Na ɛntɛw a yɛnsua saa videos yi nwiei no, nokwasɛm a ɛwom ne sɛ woabɛnya wo ara wo wɛbsaet. A Woantua sika amma obi a wo ara na woadizane w'adeɛ a, kyerɛ sɛ woammɔ ka biara. Na afei ɛfiri saa da no rekɔ no a woanya wo wɛbsaet no awie no, wobɛhu sɛ wobɛfiti aseɛ sɛ wonya sika. Nyankopɔn nhyira wo. Me mpaebɔ ne sɛ adwene biara a wowɔ biara no Nyame mmrem na Nyame mma saa adwene no nyɛ adwene pa. Nyame mma nkunimdi kɛseɛ nyɛ wo dea. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Ɛma werɛ mfi. Yɛfrɛ me Samson Rocky Fela Ampiaw. Mekɔ asɔre ɛwɔ ICGC Sunny Coast Assembly.